Och haut, trotz ëmmer méi alternative Schaffzäiten a Methoden, ass et fir Leit mat engem Handicap relativ schwéier, eng Aarbecht ze fannen. An dat obwuel den Iwwergang op den Aarbechtsmaart staatlech mat vill Suen a Personal gefërdert gëtt. Aktuell sinn eng 2.200 Leit mam Statut Salarié handicapé bei der ADEM ageschriwwen. 1.500 vun hinne kënne sech um normalen Aarbechtsmarché aktiv bedeelegen. Theoretesch, well um Terrain timorisé ginn et sou munch Hürden.
De Candido Laporta sicht no enger Aarbecht. Zanter zwee Joer ass hie bei der ADEM ageschriwwen. Nom Versuch sech selbststänneg ze maachen, probéiert hie säi Wee nees op den Aarbechtsmaart ze fannen. Virstellungsgespréicher goufen et bis ewell kaum, hie passt dacks net an d'Profil. Fir de Mann, deen zanter 42 Joer am Rollstull sëtzt, eng Belaaschtung. D'Basis vum Liewen ass Schoul ze maachen an dann Aarbecht ze fannen. A wann ech eben, ech sinn ebe sou, wann ech d'Aarbecht net fannen, da fille ech mech als Mann, als Mann net vill wäert, jo, oder als Persoun net vill wäert, well all Mënsch huet eng Aarbecht verdéngt ze kréien. Zanter 2011 huet all Mënsch e Recht op Aarbecht op engem fräien Aarbechtsmarché. Déi entspriechend UN-Rechtskonventioun fir Leit mat engem Handicap ass zu Lëtzebuerg Gesetz. D'Optiounen awer fir de Candido si limitéiert. Ech hunn momentan hunn ech nëmmen Staat gemaach an Gemeng gemaach, well privat muss een oft Diplomer hunn, wou ech déi Diplom net hunn, well ech kommen vun der Fondatioun Kräizbierg vu fréier. An ech hunn elo keen Diplom, deen do eppes dem Carrière vun de Schoule seet. Den 42 järege schwätzt zwar siwe Sproochen, ma huet de Bas just e Primärschoulsofschloss. Den Educatiounshannergrond ass problematesch bei deene meeschte Leit mat engem Handicapstatut, heescht et bei der ADEM. Iwwer 1.200 Leit si 46 Jar a méi an bal 1200 hunn als héchste Schoulniveau eng Neuvième, wat d'Saach natierlech net méi einfach mécht. Mat de kierperleche Restriktiounen oder de medezinesche Restriktiounen kommen do heiansdo Cumule vu méi Situatiounen. Rezent Zuele vum Aarbechtsministère weisen, datt iwwer 80 Prozent vun den Entreprisë mat 25 Salariéen a méi sech net un déi festgeluechte Quote bei der Astellung vun handicapéiertem Personal halen. All Joers ginn eng 500 nei Statute fir de Salarié handicapé verginn. Fir der Demande um Marché entgéintzewierken, gëtt och ganz punktuell forméiert. Zum Beispill reng fir den Handicap, do hu mer och eng Kollaboratioun mam Eurobbb zu Bitburg. Do hu mir och d'Présidence selwer dervun. Dat ass am Fong en Zentrum, deen erlaabt, datt een e richtegen Apprentissage do mécht, well hei a Lëtzebuerg ass dat net an alle Fächer méiglech. Mee do hu se en Zentrum, wou och en Internat derbäi ass, wat mir dann och iwwer d'Kommissioun kënne finanzéieren. Dat ass eng Méiglechkeet, wann ee wierklech eppes Diplômant wëll hunn. Mee do derniewent hu mir och Formation sur mesure fir Patronen zum Beispill, wou mir dann De Patron definéiert d'Besoin a mir maachen dann eng Formatioun spezifesch fir de Betrib. Generell géife vill Leit hire Statut probéieren ze verstoppen. De Rollstull respektiv de motoreschen Handicap wier längst net méi déi problemateschste Beanträchtegung. Rezent wiere ganz vill psychesch an net visibel Handicapen dobäi komm. Et sollt ee generell mat oppene Kaarte spillen, heescht et bei der ADA. Et gëtt relativ vill interessant Aiden, déi mer dem Patron kënnte ginn. An ech denken, et ass och eng Saach vun der Vertrauensbasis. Da géing de Patron vläicht och besser verstoen, wann een zum Beispill iergendeng Autoimmunkrankheet huet, wou een eemol de Mount krank ass, well ee muss säi Baxter kréien oder esou. Ech menge wann de Patron dat weess an et huet een eng éierlech Relatioun, dann da geet dat.